asi nditomboverengawo sha vadzidzei were vadzidzei chimbotipo zvawadzidzei waverenga baba sandasvika pandikuda chekucheka anyway it's okay eh, akomana pananzi akugara kuseri uko mamwe wasi vandiuza message hanzi unoudziri kana wakubuda vanoshandisa dho iri hanzi bcause for the meantime ukugadzirwa kune marenovation zari kuto

Ko wangu ndokuita seiko? No, you told us no kid. Nice to something but mondo pizza time. Acha tintaura ndakanyara.
Ora ora ora fine fine fine. Chitaura kwa. Anzi na moms kana wakubuda. Unoshandisa dwari kuti ini. Ni mtire kuseru kwa resu shanda for the meantime chiri kugadzirwa right.

asikana ngatigare takavhura bhaibheri a ah, moms wako wakazongopinda munomuka tutuki tongi tiri kuverenga bhaibheri
kelly vachina na basa vambopinde munomu kana vachitopinda munomu vatomuka padhoo oh. mm.
ah kiyo unozondiudza ke wakazodiko nemufesi weyo tikasanganiye kumashofu kamba namba mufesi wope naiwe kelly ya mufesi wakapa namba ah, ndichidii naye kuti maakutodanani here kana kuti ndozvandaona
no ah, ko naiwe shami pana pakasitanga ringoridzwa this type of music asi maimufundisi avapo vani varipo but chero vasipo apo mboridzwe music yakadai I think ishamwari yabrother nzuda akuloja kuseri uko yakuridza music iyoyo
saka zvinozopira boyer vana pana moms vako ko wadiwa mudzwa pana papamuriswa gospel chiti but ndomudza hawo ah, find a way sha after all panapa pamba penyu saka anofanira kuitwa zvinodiwa panapa
i think ndafunga zvekuita mm.

Mwana wekunditukarira kusaluni that day.
That day iri. Andikaudza ndakaenda kusaluni. Oh boy, it's wakasangana mwangu muna kakutuka. Saka pamwe waitaura kuti ndiye munhu anoda zvechechi stereki uyu. Ndiye ari kutogara panapa. Eh, ndiye ndozvazvikureva. Ndiye akakushaoda.
Oh.
I fucked up last. I fucked up. Ah. Kapepa kadoka ndikashauta kusaluni apa ndachitoplan utoti ndotospenda odhee rangu nasi ndiri panapa sezoka first day kangu ndimborongedza rongedza but ah, i can spend my day here because of what i did to this girl feeling bad that was not good but ah, yendinolinga nzuda hapana pavakamboswereke panavo anombosira but ah, zviri yendilinga hangu muchindo wangu ndonoti hofa kadhe kacho maybe kangatopera bo yeah. Check, check. Shem, salad, shem.

Hawafakubariwa mfundisi. Kunzvimbo ndudo rikabvekwa nana mvura tuka kusanona kuda ndikunda kuvhura mombe nekuamaya. Aiwa hapo kurugari kurugari kurutugari kasotuda kurugari haya hapo kurugari kuri nice antu haya kurugari. Ndikuziva speak unozobuda musaga. Ama at this time andokupa isiredzo dai akuyo good. Nekuti chechi zvese bobo ndonto zoti mukomana ndazvinamata. aiwa bho havanhu tonti aiwa bho handiti tombobva izi ai be good bro im sure ndobe musandityire
zvatombonanga wemarisla nditombotenga vamwe vangashai but imimi icho anotemba iplasma ndozoti panyaya idzi kaidzi

You. Ah, Srize.
Adi.
Boy. Eh, nachikumbira funza.
Satsopinda. Eh, pakati pa Samsung na David ndio pakazomedzwa newo. Vanhu vese vamatare pamabanana wana akamedzwa newe. Muti chiwe. Ah, chinoziya.
Uzoda ipo na uziya kama sina. Yeah. But unoshi. Anoziya Jesu. pakati chingwa nehuvezvo wani pepe anobazi ndo pakazo jobhu pakazomedzwa nehuve asindatadza
azvingomeka sense zvamuri kutaura hazvingomeka sense nda munozonda kuenda chikona imabata bible pese ka but i wonder why kuti hamusitomboziva kuti akamedzwa nehoyo bible macho ndiyani samune mchigarirei nda ndatombogauri muri pastor or something but itonoti

izvezvi ndane five days ndisikabude panzava ah, ah, mm. ah, mama wa nye mafeso aya chete mm.
asa pakashata but iwe ndioneko ne idea iyoyo kaiteki wauona pandiri aona kana one two three four five mafeso anoziva bro mavhesi ndo zvakawanda but azvebhaibheri zvaandasanakirwe nazvo unoziva mangati akawanda iwo chimwe ndikuwana one two three yese
fine hanena ah, kungokubatsira hangu kuti udye but eh. so zvandakuita panapa iwoka iwo unozooripiwo re ah, inongoziva genesis ah, it's okay bo it's okay senda ungotsvagawo mavhesi angu uri pawo kufe kuti ukataura wani kudya sadza zvanhasi bo patika unotoita uchitaura bcoz ine zvakuzoverenga pakaibva unoziva but pepe uchiruziwa nguva chinditi ndindidobatsirwa
pakaipa inini unondibatsira kwako but apa wadobatsirwawo unosiyana ka complicated but handikumbiro
wandikubatsira
kwakupi